UTM, ase ward ya Ichuni ase erieta Wycliffe Siocha oyio abange bamanyete buna Embande, kobwatanera nomobungo Dagoretti North, naboigo okorigia ekerogo ki'obogavana korwa ase ekaunti ya Kisii omosike Paul Simba Arati.
Nkorengereria ng'a chiweek ibere chietete iga nachete iga, ekero nanyorete ng'a efamiri nere iga iga yamenyete enyomba yarenge embe sana. Ekero nachete abanyakenya nyomba yarengeo, togasaba naende monyorete ng'a nasabete, Ngateba ng'a tiga Nyasae atokonyatwe chinguru twagache enyo enyomba. Moroche ng'a mweruete, moroche ga ase esiakorente ki? Esiaikire. Na rituko ria rero ng'a morigerereti iga, riria intwe twatete ng'a emerango ekorete ntwe ki? Ere gwasi. Taribo? Oyo otete gotokonya, nabo are gocha atokonye totara totaramwe. Moise korigereria amabati aye buna are igo, moroche uniform abanto babegete? Omogavana okorokwa ng'a Simba Arati. ekero nabe- nabegete ekwere nantoti ng'a yaaaa, bande kwaragachire chinyinki, na inche nero tiga nkore gento ki'eke, nkobekere. Gokwana ekero ekio, mogaka Simion amo nomong'ina Josephine nigo bono baakire ng'a mbuya mono gochia ase abarei abaiga babere. Abwo ase batebirie buna nigo babainyoire kobwatekana nogotwerwa banyare koba bagotoirwa ase egeka egetambe ase enyomba yabo y'obonyansi, kobwatekana nebirenge ebinene bi'obotaka babeire bakomenyera ase egeka egetambe. Chinguru Gusimiini manyara siocha, ekoti inde ya ichuni, ekoti ya ichuni. Ngoaka abanyakenyoro mbuya mono, bachire gokora egasi eye. naende nkobaakera mbuya mono. Ningoakera ase embarati mbuya mono, naende nkomoakera maya mbuya mono, eh, na embande. Nyomba ti ingotwegwa enyomba iga iga, eyio ingotwegwa enyomba, etanda timbwati, ekerogo timbwati, mesa timbwati, ebitanda timbwati, ebinto bia nyomba mbiya ebituma timbwati. Nonya baka mheshimiwa akankonya nankonya ebituma, erio nasukeria obogima.
Eamate korwa ase chinsemi chiga chia nyanroche ibere, nigo yagokire egetambo kere ekio, na goteba buna nigo barachie gosiira abaraiabaiga babere ase erieta Wycliffe Siocha, oyio bamanyete buna Embande mono, Naboigo omorai Paul Simba aratii ase obochori obonene boria bosio tariki kianda omotienyi ogatano na gatato omwaka oyo iga, abwo ase batebire buna nigo bakorire egetambo kere ekiya gi'okobagachera abaiga babere enyomba, gekogera nigo babeire bamenyete ase obotaka ase geke egetambe. Nonye nabo nigo bamentire buna ase amatuko are bosio abaise koegwa ribaga riokoraa ekaunti ya Kisii naboigo ase ewodi eyio ya Ichuni. Nigo barachi korenta amaonchorerio ao naboigo koenekia buna abamenyi korwa ase ekaunti ya Kisii nigo baranyore amagenderero amange. Abanto baminto, omwesimigwa, ngokoiraneria ng'a mbuya mono, mbuya mono ase egasi gwakore. Inche onde iraneria mbuya mono sana ase egento eke narorire oke ngegakora na egekogera ekero kiare gokwanwa naroche ng'a nenyarekane. Rakini goikera iga yanyarekanire. Abanto baminto ngobatebi iga, twabeire togotebigwa amang'ana engaki enyinge ng'a ngokorera otore gento gete na gento gete giaeta bosa. Omwesimio wa simba arati, omwesimio waa erieta inche nyigwete mono risoto obongo bwane ne mbande, twabairaneiri mbuya mono, naende mbuya mono. Embanda goika omonyene ng'omwesimigwa bwa chimbaara ati tarenge omonto omoririe abanto ba Nairobi bakamanya komoirania eng'encho eye moroche agokora egasi Nairobi.
Omwesimigwa oyo mwateba chimbaara ati, Gaki gokogenda embande, motebi mbuya mono ase egasi agokora. Ngokoe nkobaenere ring'a mbuya mono, Nyasae atiga abaseseni. Omwesimigwa Simba obeire gagokonya abanto baito, gakobagachera chinyomba all over korwa Kisii County mpaka Nyamira. Ekero ekesi ki'omogaka oyo iga mogokoroka omosigisi giachete ase okoboko kw'omweshimiwa Simba na batwarete rigianda, agateba nere tiga amobekere enyomba arare enyomba engiya buna abanto bande. Koripoti eria egetasini gia Voice of Victory koraiga ase ekenyoro kia Nyandoche ibere gotoka ime ye ward ya Ichuni ime ye Bunge ya Nyaribari Masaba nche nkorokwa Eric Maobe.
Chitariki ibere, omotienyi o gatano, omwaka bwe chiribere na merongo ebere na ebere, nigo bono ense engima yanyara koba kegochengera rituko rinene ria Abaisilamu, eri rimanyekene buna Eid ul Fitri. Nigo bono korwa ase ense yaito ya Kenya, korwa ase omochie omonene Uasin Gishu, nigo bono Abaisilamu bonsi banyare koba bagosangererekana ase esukuru ya oboroso ya Uasin Gishu, abwo ase banyare koba bakonyora rituko eri iga anene mono magega y'ogosaba gose y'okweng'ata gw'omotienyi omochenu Ramadhan. Iko bono banyare koba bakoboria bakenya kogenda koenekia omorembe anene mono chingaki echi iga, Inse erigeretie obochori obonene bw'esariki kianda, omotienyi o gatano na gatato. Koboria bono nigo kwabekirwe gochia ase abarai tibanyare koba bakobagana abakenya ase obogesaku. Nabo gekoenekia buna abakenya tibari kobaganwa nonya nase ebiama bia gesiasa, korende omorembe onyare koba gokorarigwa ase keria bagoteba buna nigo ense ya Kenya eragende koba ororo nonya amaiga y'obochori obonene bw'esariki kianda, omotienyi o gatano na gatato.

Gokwana ekerari gekwana nogochika okwo nigo bono Matiang'i atebire buna nigo ebiombe ao bikagere korwa ase emepaka ye chinsemo ao bikona gokonyara kobi gosoa ase county ya Marsabit bianyare kobi koba okogosereria okonene ase oborindi nonya nabo igatebire buna nigo eserekari yanyare koba gekwea rigani nabo egensemo koetera ase waziri y'oborindi gose wizara y'oborindi

in Marsabit who have worked with us to ensure that we try to bring order in that place. We will continue to work with them.
Chingaki ekeombe keria ki'obochori ne chimbebe kia IEBC ime ense yaito ya Kenya, kenyare koba gekorwa okoboria gochia ase baria bakorigia ekerogo gose ebirogo bio kekerogo ki'obopresident gosaba okwabera ime ense ya Kenya, banyare koba bakoina na baria barache koba abakonyi babo ase obochoria obonene bore bosio. Igo bono rituko riria rero, abamenyi korwa ase chinsemo chi'ekaunti ya Mombasa banyare koba bagwesokia ase enchera y'abene na komoboria omogorai bw'ekiama gia ODM, Raila Amolo Odinga, komochora omogabana bw'ekaunti eye ya Mombasa, Omosike Ali Hassan Joho, gochia koba omokonyi oye ase obochoria obwo bore bosio. Igo bono, abamenyi abwo batebirwe na Hassan Joho obeire kagoikerania emeroberio ao ao y'amagendo korwa ase ekaunti eyio, Na bono nigo agwenerete koigwa ribaga ritang'ani buna omokony'oe Raila Odinga ochia gotinda goetera ase etigiti y'ekiama gia ODM inse y'eriaburi ria Azimio la Umoja ase ogochia koenekia buna obochori obonene bore bosio ngochorwa bare chingaki chikura chirachi koyaka gochia kwariganigwa rigerio oroboti rwe ase enchera y'oboikeranu.